Hevalên hêja guhdarên delal em li we vedigerin bi xeleka me yê heftemî di bin slogana Zimanê me hebûna me ye, bi piştgiriya we em xurt dibin û bi ser dikevin. Çîroka me yê îro di bin serenavê Tenê bedena mirovan maye nehatiye xwarin ka em bi hev rê li naveroka vê çîrokê guhdar bikin. Tenê bedena mirovan maye nehatiye xwarin. Xortek hebû. Temenî wî bîst salî bû. Di zanîngehê de dixwend. Rojekê ew ê biçe zanîngeha xwe. Li bêrîka xwe meyze kir. Tenê pênc kaxet di bêrîka wî de mabûn. gelek tişt jê dihat xwestin. Ew pênc kaxet bûye du heyv wan diparêze ji bo rojên giran ta ku hewcetdarî kesî nebe û kêm nekeve. Gava ew xort hat malê, nexweşî lê xuya kir, pir ber xwe da ku neçeba bijîşk ta ku fedîkar nebe ji ber ku pereyên wî Têrê nedikir. Lê mixabin. Nima karî bû temam bike. Ji ber ku her diçû êş dijwartir dibû. Riya xwe girt berê xwe da bijîşk. Ew bijîşkê bêbav ji pênc kaxetan Kaxetek pê re hişt. Ev xort riya xwe girt û meşiya ji bo ku here malê. Di wê riya dirêj de di destekî wî de lê navên derman meyze dikir û di destê din de li yek kaxeta xwe Gopêra mayî dînerî û çavên wî di je hêstir dibûn û vedigeriya. Li ser vî halî ma Tako gihişt malê. Hinekî ew xurt bêhna xwe ve kir û hizirî ta ku çareyekê ji vê rewşa xwe re bibîne. Piştî bi hinekê ji hizirandinê got, Divê ez kar bikim, ta ku ez ji vê rewşê derkevim. Dîsa bi wê rewşa xerab rêya xwe girt û çû li karekî bigere. Derbasî gelek cihan bû weke xwaringeh parastina li ber deriyekî û gelek cihên din lê mixabin her kesî jê re digot tu xwendekarî tu bi min re nameşe. Dewama me ji sibehê ta êvarî ye. Ew xort pir melûl bû, xemgîn ket, tu çare li hember wî nema. û bêçare ma. Ev xort dilişkestî destê xwe da ber rûyê xwe, mejiyekî jê re dibêje dev ji xwendinê biqere û mejiyekî din jê re dibêje xwendin di her demê de nayê û bi dest nakeve. Lê malbata wî jî nikarîbû alîkariya wî bikira. Demeke dirêj li ser vî halî ma. Yek raxet di bêrîka wî de mabû, ev hal pê re dirêj da min xwar û mijûl bû bi di hiziran, an kar an jî xwendin û me jî tevlihev dibû. Gelek caran hevalî wî jê pirs dikir. Çift serê te hatiye hevalê min. Ev bûye demek tu nema wekî berê bi me re ta têkildar e. Tu bi çi mijûl bûye? Hevalî wî li xwe ve digerand û got, Ha, tu evîndar bûyî, heheheh. Ew xort her dem dûriyê wan de dikeniya û bersiv nedida. Careke din heger xort xemgîn bidîna digotinê, Ha, evîna te ji dev te qeriyaye. Weke her car rûyê li ken min li wan meyze dikir û min bersiv nedida. Piştî ku ez bi tena xwe dimam min ji xwe re digot, Ez bi halê xwe dikena. û ez xemgîn dibim, ne li ser evîna xwe, ji ber ku kesê weke min ku yek xaxet di bêrîka wî de be, helbet ew ê bê evîndar be. Her roj ew xort berê berî ku serê xwe dîne û razê, bi destên xwe yên weke pênûsên zirav û xweşik, hêstirên çavê xwe paqij dikirin û gotinên xwe yên hercar dianî ziman, Bav tune ye, dayîk nexweş e û ez bi tena xwe me. Gava wisa bi xwe re diaxivî, Gava wisa bi xwe re diaxivî, hevalekî wî ji dûr ve lê guhdar dikir û pir xemgîn bû li ser rewşa hevalê xwe. Ji ber ku Xort ji hizirandinê pir westiyabû û derket bi hinekê li kolanê bimeşe. Wî galek di riya xwe de dît. Di çelle de cilî wî qetiyayîbû, ba û baran dihat. Kalo bang li xort kir û got. Ez nexweş im û bi min re tune ye ku ez dermên ji xwe re bînim. Xort lê meyze kir û di nava xwe de got, Ev jî halê min e, lê tu kal e ez jî ciwan im. Ew kaxeta xwe ji bêrîka xwe derxist û sê caran ber bi kalo vebir û vegerand. Bi keser lê meyze dikir û digot, Heger mirov yekî birçî têr bike, xweda wî ji bîr nake. Lê hawar ne xweda ew têr kir û ne jî yê feqîr xizan dewlemend kir. Xort vegeriya malê û ji hevalê xwe re got, Heval no, ez nuha ji xwe re li karekî digerim û ez ê ji hevalên û ez ê ji dev xwendinê berdim. Hevalên wî gelek nîqaş pê re kirin û hewl dan ku dev ji xwendinê neqere lê mixabin. Xort biryara xwe dabû û çû odeya xwe û raza. Lê gava sahar hat û çavên xwe vekir. Kes ji hevalên xwe li dora xwe nedît û pir mat mayê min û got, Kanî hevalê min? Tenê li odaya wî nameyek li ser balgiyê li ser balgiya xort danîbû. Xort li nameyê dirêj meyze kir û ji xwe pirs kir, Ev çi name ye? Gava vekir, gava vekir û lê nerî dît Xewna wî hat serî û bîst kaxet pere tê de hebûn. Xort pereyan dihejmêre, çavên wî bihêztir û gotina xwe dubare kir û got, Gava kesek yekî birçî têr bike xweda kesî ji bîr nake. Ji nişka ve hevalên wî derî vekirin û jê re gotin, Ne em in ên ku bihêle hevalê me dev ji xwendinê û pêşeroja xwe bikare ji bo pereyan. Xurt kêfxweşiya xwe anî ziman û spasiya hevalê xwe kir û bi bîr û baweriyek tam tê gihişt ku hîn jiyan bi xêr e. Hevalên ku di tariyê de bi te re bisekinin hene û bi hev re xwe amade kirin û çûn zanîngeha xwe. Rihê alîkariyê pir xweş e û hevalên rast di tengasiyê de berî ronahiyê. Bi hev re alîkar bin û xwendin jiyan e. Spas ji we re. Hevalên hêja tenê yek şîret bi vî temenê xwe yê biçûk li civaka xwe dikin. Çekê yekemîn goparastina kesan bike pênûs e û yê goparastina civakê bike ew xwediyê gora jin wê pênûsê. Zanist Pêşeyê, pêşeroja û ronahiya vê civakê ye li pênûsê û zanista xwe bi xwe dîbin. Pere derin û tên, lê pênûs û pêşketina hişmendiyê nar û nayê. Demeke kurt e, di wê demê de hûn karibin xwe dîbin li pênûsa xwe. Her wiha jî Hevalên ku di tengayê de berî ronahiyê yê ku li Pîte bisekinin hene û gotinek heye jî dibêje, Heger tu nebe mana xwe dinya wê xera bibe. Ji ber vê yekê hîn dinya me bi xêr e û hîn kesê ku rihê alîkariyê di giyanî wî de hebe hene. Ji ber vê yekê. Li pênûsa xwe bi xwe dîbin, li zanista xwe bi xwe dîbin, bêguman wê civak jî li we bi xwe dîbin. Gelek spas ji we re, her dem bimînin di xêr û xweşiyê de.